Үтүө күнүнэн, оҕолоор! Мин эһиэхэ чурум-чурумчу кутуһунан остуоруйа кэпсиэм. Былыр чурум-чурумчуку олорбут эбит үһү. Кини ынах хараҕын саҕа хара таастаах эбит. Мантан аһаан-сиэн олорбут. Бу Чурумчурумчуку ыраахтааҕы ыаллааҕым. Ыраахтааҕы чурумчуку чурумчуку тааһын көттөхпүт. Онуоха чурумчурумчуку тааһын биэрбэтэх. Ол иһин ыраахтааҕы бэйэтинэн кэлэн эппит: «Ынах хараҕын саҕа, хара тааскын миэхэ биэр» диибит Онуоха чороҥ чорумчуку син биир үөрбүтэх: «Ыраахтааҕы эппит: Мин эйиэхэ үс түөрт күн аһыыр аскын, таҥнар таҥаскын биэриэм» Чорумчуку сөбүлэһэн тааһын биэрбит. Ол курдук Чорумчуку үс-түөрт күн аһын аһаан, таҥаһын таннан бүтэрбит Ол кэннэ ыраахтааҕыга тааһын көрдөрбүт. Онуоха ыраахтааҕы тааһын үөрбэтэх. Ол иһин кини ыраахтааҕыга барбыт. Ыраахтааҕы кини иһэрин билэн икки ыты, икки эһэни, икки бөрөнү киниэхэ утары ыыппыт. «Чурум-чурумчукуну тиийэҥҥит сиэн кэбиһин» диэбит Кырбык ыаллар чурум-чубучкуну утары көрсүбүттэр уонна ыйыппыттар: «Хантан ытырабытый? Иннибиттэн ытырыҥ» диэбит. Инниттэн ытынан эрдэхтэринэ «Уоһум обоор» диэбит чурум-чубучуку Онуоха уоһа кыыллары оболон кэбиспит, чурум-чурумчуку ыраахтааҕыга тиийбит, ынах хараҕын саҥа хара тааспын аҕал! ыраахтааҕы саллааттарыгар эппит: «Таһаараҥҥыт былаахаҕа уурун!» Саллааттар чурум-чурумчугуну тутан ылан, таһаартыктар уонна ыйыппыттар: Хайа, хайа сир сиргиттэн охсобутуй? Иннибиттэн охсуҥ? Инниттэн охсон эрдэхтэринэ чурум-чурумчуку «Уоһум өҕүй!» диэбит. Онуоха үс, икки ыта, икки бөрөтө, икки эһэтэ ыстанан тахсыбыттар. Онтон куттанан сыллааттар кутан хаалбыттар Чурум-чурумчу кабинетаахтаҕытыгар тиийэн ааһан кэттэ Онуоха ыраахтааҕы «Балаҕайга дьэн тимирдиҥ» диэн саллааттар үөрбүттээстээбит. Саллааттар чурум-чурумчу тутан ылан байхаалга тиктэр. Чурум-чурумчуку байхаалга чугаһаан иһэн тэппит. Уоһум «Обор!» диэбит. Уоһа байхаалы бүтүннүү олорорго Ол кэннэ эмиэ ыраахтааҕы диэн тааһырбыт бэрт. Ыраахтааҕы кыыһыран бэйэтэ

аны толоро кэбистим ыраахтааҕы байхалга түһэн хаалбыт ол түһэ сытар кини чунуп чүмчүрүктэн бырдыспыт үрүҥ күммүттэн матарыма мин эйиэхэ тааскын биэриэм Улахан кыыспын ойох диэриим. Уонна бэйэм бүрүстүөлбэр ыраахтааҕы гынан олордуом дии. Онуоха чурумчурумчуку ыраахтааҕыны быаһаабыт уонна ыраахтааҕы пикин курдук кини ынах саҕа саҕа ынах хараҕын саҥа хара тааһын биэрбит улахан кыыһын ойох биэрбит уонна бэйэтин бэрэстэбиитэлигэр ыраахтааҕы гынан олордубут ол курдук кырым-кырымчыку күн бүгүҥҥээнэргэ олордубут